Ana, kua mōhio koe, nō Ngāti Porou te tangata, i ōna aha? Tōna tū,
tōna whakaahua. Whakaputa i ana kupu. Ka Ngāti Porou te tangata i ōna katoa mehemea he tangata ka mātau ai he Ngāti Porou a ia. O mehemea kei te kāinga koe, haere koe i te toa ki te koe ngā, ngā, ngā kātua rēhera mau ana i a rātou, kākahu moe i roto i te toa. E ta! Kei te tō kē te rā, kei reira rātou e hurihuri haere ana rā rātou kākau moe. Tōna pūnehutanga, tērā momo tangata he koi, he tangata whakakatakata i ngā wā katoa, ā, me tere koe ki te whakahoki i āna kōrero, ka mahue mai koe ki muri, mehemea kāre koe te mataara ki ōna kōrero. Mai i tona tuku i tona wairua ki ngā tāngata kei mua i a ia, o ngā tāngata ko Tūtaki a ia, mai i tona reo, mai i tona wairua. Taku mōhio, te tangata e Ngāti Porou ana, tino mātau ai a koe i a ia. Kei te haruru tona tinana i tona Ngati Porautanga, ko te reo ka whakaputaina i tona waha, he momo huti ihu no te Ngati Porou. Mai i nga kaupapa kei te wahangia ai ahakoa kei te tangihanga, kei te marae, kei te hui, i roti tona ao Maori, ka puta i ra momo ahuatanga mai i a ia. Kei te mohio eia i nga āhuatanga katoa, ki te tū, ki te whaikōrero, ki te waiata, ki te mōhio ki ngā whānau, ērā tūmomo āhuatanga. Tere ki te, ki te whakaputa i ōna whakaaro, i ōna kupu. Ā, he hoihonaati hoki, he hianga. Nā ērā āhuatanga, he koi nō te hinengaro hoki. He momo i roto o tōna tīnana ka kawehia e ia, e, ko au te uranga o te rā. Tere ai au te, te, te whakatika i a koe, mehemē kāre te tika, kāre ō kōrero te pono, ka tere ai te whakahoki i ō kōrero. A ka mōhio koe, ko tērā tāngata, ahakoa te aha, ā, mehemē ka, ka, ka whai wā e te whakatika i a koe i mua i te tangata, he tino tangata tērā. Me mea kei, kei waho koe te iwi, ā, taking over the show, nē, haere tātou ki iwi kē, hē, ka mā, ko wai kē te whakahaere ngā pōri, ā, ko Ngāti Porou kē tērā.
Kia, koina te momo o, o, o, o tēnā mea, te Ngāti Porou. Ehara i te mea ko Ngāti Porou anake e pērā ana, nui tonu ngā iwi e pērā ana, engari, mō konei, ā, ko tōna momo, hāngai te kupu, Ā, kāre kōrero rūpahu, ērā tūmomo āhuatanga katoa.
He aha ngā tohu e mārama ai te tangata kua tau ia ki te rohe o Ngāti Porou? Ngā tohu,
ko te reo.
Kia rongo koe i te tangata e pātai ana kei te aha, ā, tere tonu tō mōhio kua tae koe ki te rohe o Ngāti Porou. Ahakoa mēnā kei Tamakīmakaurau koe, ā, kōrero mai, Ngāti Porou, mōhio tonu koe, ko Ngāti Porou tēnā. Ngā tohu hāripe rō kākahu moe ki te toa. ki te toa. O kāre kō atu tērā, nē. Tāhau i tuku ai ki te ao koina. I te mutunga o tērā tau i haramai te rōpū ERO ki te kura o Rangitukia, haramai ki te arotake i te kura ki te titiro i aku mahi, ngā mahi a ngā tamariki, ā, ka tīmata te wahine nei te tirotiro haere i roto i ngā pukapuka a ngā tamariki. Katahi ka pātai e. Ā, kei te aha koutou? Ko te whakautu a ngā tamariki, Kei te pai. Nāku tonu i whakamārama atu ki a rātou, ko te tikanga o tana pātai, he aha tā rātou mahi. Hika ko te nuinga o ngā marae ātaahua. He maha tonu ngā marae kei Ngāti Porou. I whakatikahia, i whakapaipaihia, i whakamahia kia rongo te iwi Māori, anei mātou anō Me tīmata nō mātou ki te, ki te whakapakari te reo o Ngāti Porou me ngā mahinga katoa o Ngāti Porou, tua atu i te ao Māori, engari ki te honohono o te iwi i runga i ngā marae, kia rongo rātou i a Apirana Ngata rāua ko te, te Kāwana, te ātaahua o ngā marae me ngā whakairo kei roto, koina ngā mahi a Apirana ki te whakapakari i tō tātou nei iwi. Ētahi o ngā tohu. Ahakoa he aha te hui ka karangahia e te hau kāinga, e tana iwi, e tana hapū, ka kite tonu koe i ēra tūmomo tangata, ia rā, ia rā, e whai wā ana kia tae ki aua hui, kia mārama ai rātou he aha ngā kaupapa kei mua i te hapū i a ia i te kāinga nei. Ko tōku nei, me haramai, me hoki mai tonu ki Ngāti Porou, ka kite koe i ngā tohu katoa o Ngāti Porou. Oh, ngā maunga, mēmea kei whare rātā koe, ah, titiro atu koe ki tā tātou tipuna maunga, ah, kei te karanga, ah, kua kei roto o Tūranga, kare tō whenua i reira, tō pito rānei, engari ka kite atu koe tō tipuna maunga, ah, kei te kāinga au.
Te tikanga o te kōrero nei, Ngāti Blow. He aha, he aha tēnā? Hahahahaha Ngāti Porou. Nō te kaha pea o Ngāti Porou ki te pahupahu. Nō te kaha hoki ki te pahupahu nē. Koinei kē pea te tikanga o tēnā kōrero, he pākiwaha.
Whakaae ana koe? Hara iau te, hara te pākiwaha. Nāku te mea, mā nāku mahi te mea, te mea. Ko au, ko au, ko au.
I tōna mutunga, pākoro, pākore hā noa iho ngā kaupapa kai tūtuki pai. E, te plau te aha? Ko ngā tāngata o Ngāti Porou tino kaha ki te kōrero, nē? Pahupahu e aha koe? Te aha pē?
E, te porou pēke, te porou porotē. Te nuinga o mātou, ngā kaikōrero e mōhio ana ki te whiu atu i ngā kōrero katoa Ā, ahakoa te seriousness pea o ngā kōrero, e kaua e kore e warewaretia ngā āhuatanga hei whakakata, nē? Engari, e, kare te kūmara e koro mō tōna reka, engari te paukena, ū, ki te ruarere, hā!
Ō! Tarea te kī he momo kupu whakamihi, Ki tētahi tirohanga, he momo kupu whakaiti ki tētahi atu taha. Hoi anō, he kiri māro, he kiri pātio tō te Ngāti Porou, ki ahatia rā te kōrua a ētahi mō tātou. Nā, tēnei mea te Ngāti Bolou, he tika tonu, nō te mea he porou kōwā. He aha i porou koa ai tātou? Kei a mātou tētahi tino ngao ka whakaputaina ki tērā ihi ka mōhio koe, Ū, porou koa. Ā, me tika, ka uaua mō ētahi ehara i te Ngāti Porou, ā, ki te rongo i te werawera o te Ngāti Porou, ki te rongo hoki i te haumaiki o te Ngāti Porou. Keriranga taha e rua. Kia tutakina atu koe te tangata Ngāti Porou, kua mōhio noa atu koe, ā, he Ngāti Porou tērā, ōna tāne, ōna wahine, ka muhe te wehi. Koena.
We were never short of a word to say. He aha te tikanga o tēnei kōrero, he true blue Ngāti? Kia ora nei. Ko te mea i whānau mai koe I te wā kāinga i roto o Ngāti Porou, i tipu mai i roto i ngā kokonga o, o te wā kāinga o, o tēnā marae, o tēnā marae, he maha o mātou marae o Ngāti Porou nei. Ā, me, me tō reo hoki. Puare ana tō waha, ka mōhio te tangata, eika, he Nāti tērā e kōrero mai rā. E, nā o mātou mātua hoki, mātou I, ka ratou e koro Pakeha. Ka koro Maori noio. Me, me nga tohutohu o roto, tetahi o nga koro a tuku mama ki a, ki a, ki a au, kia kaua au e, e, e patai atu i etahi patai ki a e. Ko taku mahi ke, ko te whakamahi ara, aku whatu, aku taringa. Ae.
Koina te ahuatanga o te true blue Nazi ki au. Eh, he koro whutupōro kē tērā. Eh, nā mahi ā roto i te, te kapa nei, oh, nā mahi whutupōro, me, me, haere rātou i waho o te rohe nei. Te āhua nei, hoki mai rātou, hmm, kikorangi katoa ā rātou pōro nā te mahi paopao nei, oh, hiko mā. Engari, he koro anō tērā nei. He pēhea tō whakaatu i tō Ngāti Porautanga? Taku whakaatu i taku Ngāti Porautanga, mai i oku waewae, Piki mai, piki mai, ka tō au he Ngāti Porou. Tūtakina mai koe i a Ngāti Porou, ka rongo mai koe i a Rhonda, ka mōhio koe, he ihoiho tēnei nō Ngāti Porou, he uru taketake nō Ngāti Porou. Nō te mea ko taku katoa, ka whakaihiihi mai rā i taku Ngāti Poroutanga. Kāre kō atu, kāre kō mai mōku, i tipu au i roto i tēnei momo, i whakapapatia au i roto i tēnei momo, ko taku katoa tērā. i ngakihia, i whakatipuria, he rau tipu, he rau kūmara, ana, ko tēnei te rau tangata Ngāti Porou i roto i au. Te Christianity ki a Ngāti Porou, he mea nui tonu? Ū ai.
Ao heka, tino nui rawa atu. He mea nui kia, he mea nui i roto i Rangitukia. Whakatipungia au i roto o tērā āhuatanga aku tīpuna mai i roto o Tūpāroa. He iwi whakapono,
Tiwi o Ngati Porou, ae. Kite tonu koe you know i nga nga whare karakia tata tonu i te taha o nga marae ne ae tino nui rawa umm.
I roto i te rua rau tau kua pahure ake nei, a. e tika ana te kī, ko te pakanga nui i roto i a Ngāti Porou kāre ki te Karauna ki roto i te wairua o te whakapono kē. Inā hoki ko te haka i titongia e Mohi Ture, Rangituki-a-Rā te pāriha, i tuku atu ai ngā kaiwhakaako tokowhā, Ruka ki Reporua, Hōhepa ki Te Paripari, Kāwhia ki Whangakareao, Apakura ki Whangapirita e. Ā, i mauhereheretia a Taumatākura i ngā wā o ngā pakanga Māori, i a ia e mauherehere ana, ka whakaakongea ia e ngā mihinare, ngā karaipiture. Ā, ka hoki mai a Taumatākura, ka whakahokia mai a Taumatākura, ki Rangitukia, ki te wāhi e kīia nei ko Te Hātepe, koira te wāhi tuatahi i kohautia ai te rongopai ki roto o Ngāi Tiparau. Nā runga i tērā pea ka āhua huri te rerekētanga o te reo, ka hou mai te reo Pākehā, te nuinga o te reo Pākehā pea, mai ngā mahi a ngā, a te Karaitiana. Te taenga o ngā tamariki ki te kura. Kāre ngā kaiako i te kore i te mōhio me pēhea te whakahua i ngā ingoa, na, ka huria ki te karangatanga ingoa, aho, rawe, ngāwari kē atu ki a rātou, na, pēnei i tāku nei, ko Mihi Keita, Taingatu Te Kura, Miss Kate, ka huri ki te Kate, ara. Ko tōku ingoa hoki, nē, i rēhitatia au e tētahi Pākehā i te, taku christening. Ā, ko Meri Waihuka, nē, ko Meri Waihuka. Engari, tōku tupuranga, i karanga mai te whānau ki a, ko Mere tōku ingoa, Mere. Engari, ki te urungi o te birth certificate, ko Mary kē, M-A-R-Y. Mary Waihoka, mea atu ki taku māmā, Heka, pōhēhē au, nō tōku nei tipuna tōku ingoa, ko Meri. Kī mai, Āe, koina te mate a te Pākehā, nē? Mau rātou i te, te mita o te reo, ko Meri, he rite tonu ki Mary, nā, ka tuhia mai a Mary. Koina tōku ingoa kei runga i tōku nei birth certificate. Ko au, he wahawaha au. Nā reira ka whai atu au i te hāhi Mihingare i te taha o aku mātua, nō te mea, ko te whānau a Rākairoa tēnei e kōrero atu nei, te whānau a Karuai, kāore tarea te aha. Ā kāti, whakataha ake tērā, arā noa atu tētahi taha ōku ki roto i te hāhi Ringatū, nō te mea ko taku koroua ko Wī Tito, te tipuna koroua a Apirana Ngata, tipua e tū mai nei ki muri, i whai atu ai ia i ngā tapuwae o te Hauhau. Ā kāti, i reira hoki tō mātou tipuna o Hoira-tama-tātai, koia i whai atu i te Kīngi. Nā reira, Ngāti Porou katoa, kei a rātou ēnei taha e hia kē nei o te whai atu i te whakapono. Nei te kōrero, he kapa ia taha. Ahakoa kāre i noho kia au nei, kāre i noho pono ki tētahi hāhi, i a taku tipuna ki a rāua, nā rāua ngā hāhi katoa nō te mea kotahi noa iho te atua. I roto i ai hoki taku ngākau, nē, kia pono, ki a koe I te tuatahi, i mua i tō ponotanga ki ngā kaupapa, ā, ki tētahi atu, ā, me pono ki a koe anō hoki, mehemea kua hara, me pono ki roto i a koe tonu, kua hara ahau, nē. Ā, heoi anō, he mea nui te Karaitianatanga, engari e kotahi tonu te Atua, ā. Ki au, ka pono tika tonu tuatahi kia rangi ra o ko Papa me nga mea katoa kei waenganui. He mea tautoko na te mangai. Hei paho.